hi le ka jiwani solima ka muchannel hi ri na wa n'wina n'wina mi ri na wa n'wina the one and only jiwani solima kamo um eh, namuntlha ni ri na na muyeni laha va ri i xihadyani xihadyani mi ngo byela vanhu lavawani ku mavito ma n'wina ma mampela hi n'wina manene mi huma kwihi okay xihadyani xitswaro eka nkuzani Mavito yo helela Xihadyana i Happy Ntsako Baloyi hi lama nga le pasini. Happy Ntsako Baloyi. Sele ra Xihadyana ri ta ri huma kwihi? Xihadyana i munhu la nga kula a kha a hlupheka so ku ze ni ti nyike vito leri i ku minkama yo tala a ni file nga ku no va xiharhi Okay. so ve ni ti byela ku ri you know what hi ku ni kule ku ri hava xo karhi kaya mutini so swi ni endla ku ri ni ti byela ku ri yini. ya no va xiharhi no hanya ku fana na xiharhi okay so vi ri entirhweni ni ri rhandza ku ni ri tirhisa tikhampani leti a ni tirha ka tona ni ri tirhisa ku ri a hi mi xihadyana okay Eh.
um xihadyani i muyimbeleri wa vunanga bya xitsonga mo ni swi vekisa sweswo i ncini xi nga mi endla ku mi za mi decide ku mi ni lava ku va xiyimbeleri xa vunanga bya xitsonga
okay ku vula ntiyiso a ni nga ri ngopfungopfu ka swona Okay. so leswi ni ngo hlangana na swona ku ri munghana wa mina a ku ri jamba i- ni ngo i jambatana okay so ni kumeke ku khale khi hanya swin'we ni kha hi nga landzeli swa music Mm. so ku va na siku rin'wana hi lo tshama ivi hi decide ku hi nghena xitudio eh eh a ku ni nghena yi la ku ta twa voice ivi a yi teka kuma ku hayi voice ya pfumela mara ni nga ri ka swona ngopfu ni ku ha yi ta swi vona yeah ivi se swi kuma ku na amu hey. loyi ku nga n'wana wa jambatana okay Eh, vito ra yena i tino van'wana va n'wi vitana valentine hey. so ivi ku va yena nge hayi ku susela ka sweswiwani a hi vheli yini hi endla album no a Okay. ku na problem se tani n'wina loko mi nghena studio a ku pfumela ngopfu voice ku ri ku mi nga ri ka swona se loko mi ta va mi ri ka swona se mi swi twa ku voice ya pfumela tinsimu ti ta tika ti huma kwihi ku se n'wi xa n'wi hi voice ku vula ntiyiso um tinsimu a ni zangi ni tsala na ni ri phepheni eh. eh, na ku swingisiwa ku yena a ni zangi ni swi tsala ni la ta hemba eh. lexi xi nga humelela i ku loko instruments a yi ba mi kuma swilo se swi programmiwile ka cubase loko se instruments a yi ba ku ta ngoma okay eh a ndzi tshama na ngoma na yin'wana tsundzuku ni yi tsala yi ta ka n'wina eh yi ta ka mina eh mara li- ku matele ya yona ku fana na example ngoma ya nkuzana mm. loko yi ta ni lo fika ni ku ni twa instruments yi se yi biwile a yi swi biyile em, men- eh, lexiwani eh, eh, producer ya mina Yeah. se a yi chayile eh ivi loko se ni ni faka voice ni ku ni lava ku ta vulavula hi nkuzana Mm. se minkama yo tala loko no za ni ku nkuzana swi vula ni ni ta ni ta landzelerisa ku nkuzana ku humeleleni hi nkuzana Eh. se ku fike laha ni nga te vumani nghoma hi ya kaya ka nkuzana se ku va nghoma Yeah. so obvious se i heading liya okay siku ya phambeni i vhela i ku yini um tiko ra ka hina ku humelele yini a ni kule ka rona wa ri Yeah. tivela ku ku endleke yini so ve ni hlamusela ku i tiko ra ku rhula swesweswiya se swi vhela swi va nghoma ku ri ni ni swi- ni ni ndle ni ndle ngho- ni ni sungule ku ndla nghoma as a xitori so nghoma yin'wana na yin'wana ya mina Yeah. yi va yi ri xitori i xitori nyana ya se ni byeleni lawani ne vanhu vo tala mi kuma ku loko va be ti-hit e mi twa loko mi tivutisa le dyangwini wa swa ti matani nga swi twi ku hit no hlamala loko hi huma vanhu va kha va hi rhandza and laha ni nga laviyo a ni lava track four ma vo eh. or din'wanyana loko hi huma hit ne hmm. di mi byela ku track four yi ya va hit ivi himpela vanhu va fika va rhandza yona n'wina va titwa ku yi ku na hit. yi- ku na hiti ene hiti yaleyo ne Ehe. vanhu lava se mi nga va twa va commenta ka ka yona va layi ho liya n'wi mi lavaka yo kumbe vo va tichuzeli ya vona loko vanhu va kha va nghena studio loko ni kha ni ni ri busy Eh. a va rhandza ni kule ku vava okay i track man track number two okay i number yeah number two Yeah. ni kule ku vava so

xa ni ku eh, ni ku eh, lexiwani i ni ndz- n- ve ri yini ndzi ku ni ku ndhawu yi xilo jam lexiwani i ku nkaka nkozani i Okay. track number four aka cd Mm. track number four ka cd Ma- maka n- ni twa yini hi n'wina ne i khale mi kamba ku loko ni nghena studio se va ku voice leya ya mina ivi ivi ka slow jam voice liya ya mina masweswi mm. ni kombe mi yimelelanya xiphasejani xitsongo ku endlela ku lava va nge se twaku cd u ngo vo interview va twa voice liya yi pfumelaku yo va njhani na mi se ni la ku yi twa a yo va kahle ngopfu eh. yo va unique un'wana na un'wana na voice ya yena so voice ya mina yi na xibizani mara yo yimbelela ni kombe ku titwela hi nexe
vumani nghoma yi ya kaya ka nkuzana A mi vhumi nghoma hi ya kaya ka nkuzana pfulani tindlela mi na famba ni ya kaya a mi pfuli tindlela mi na muka ni ya kaya ni ku salani ni mina muka ni ya kaya. ya i comment ya loko na va nga ta za va nga hayi va ya va yingise sidi se va va ka va tima risimu hinkwaro tin'wana nga tlhe dyi endla hi tipela dyi mi tlange ti-instrument ehenhla ka voice yaleya faka marito ma dyona um se ni ni ni ni ni byeleni laha um loko se mi ta va mi mi mi jambatani va mi ringetini na tino a mi zami sweswi a nga mi zama hi swona mm. va hetelele va va koka album ya n'wina kumbe se mi ti endleli swa n'wina mo ka fok tende se tende se na swipa
okay leswi nga humelela ku ri cd yi ve yi humelerisiwa Eh. and eh, mahumelela ya yona i ku jambatana i kona as muhlaviwi okay Eh, hi yena a nge ni- loko mi ni ku swi vava ngopfu mi ni kule ku vava ivi ya ku ni kule hi makuwa mi ni kule ku vava so Okay. va ve va ri kona ku fana na tino i producer na yena wa hlavelela kwala mm. se a ni kuma ku va va va ri kona loko cd until ze ya hela okay i mani role model ya n'wina ni twa mi vulavula ngopfu hi jamba tani um eh, mina role model ya mina i vanhu hinkwavo a ni na a ni nge vuli ku ni na ri ku swa na music mm. loko ko va beni Mm. na chaya okay post na chaya george malek george malek ku ri music hinkwawo hi ku angarhela Mm. a ni na role model ni rhandza music weda leswi swi endlaku ku wena i twi nga ku eh, swi swi wrong mina ni teka leti a ni that's why na mina loko ni ni chaya tinghoma ni chaya Yeah. tinsimu a ni chayi single the reason why ni ku a ni lavanga single hi mhaka ku ri ni lava n'wana n'wana a ti chuzela leyi Leyi nga a right lavaka ngoma yona. hi mhaka ku loko no chaya single ka single leyi ta fika u kuma ku me ni be xilo jam we ni rhandza leya to cinisa a- a xipotsweni Yeah. so ni vhela ni ku no sweswo ni nge endli so mina ka role model munhu un'wana na un'wana loyi a tikumaka a ri kusuhani na mina a ri na ku- ku seketela Mm. ni n'wi vitana hi role model okay laha ka ku uh, reason leyi mi nga yi nyika ya ku why mi nga be singile ne ni lava ku hamba ni vula swona loko vanhu va ni vutisa ku why ni nga bizinyile
I think it- i reason ya it- xiyimo it- xa le sharp, henhla. yeah. Ya xiyimo xa le henhla ngopfu mi navela ku tikuma ku mi ri kwihi am- a- a musicini ka music eh, ni ngo swi ya hi ti-supporters okay loko a ni a ni leswi leswi ni ngo lo tswariwa ni kha ni ba swikotikoti or swithinani Yeah. or ni nga kula ku fana na tin'wana tintanghu Or- ti kha ti yimbelela or ni leswi swi leswi ni ngo lo lorha. swi tlumba kunene Eh, a va ndzanga ni swi lorha so lero loko the more vanhu va sapota hi ku ti-cd a ni xavisi ho nyika ho monica mahala mahala eh na printisa hi printisa cd hi nyika vanhu kahle kahle n'we mi bela vanhwanyana
no ni- I mean bill kwala why phakwa kunene no the reason why loko ndzi ni nyika vanhu ti cd i ku ni lava ku promota traditional okay loko mo hleketa kahle eh, ndhavuko wun'wana na wun'wana Mm. nge pfuki wu xave hi mali okay so ku va i lava wu nga fi na wena i fanele i dominate mina ni munhu wo rhandza ku nyikela na nyikela Mm. so loko u ri ku i ri munhu wo nyikela endla yini

ku laveka u endla so na so hi ku na mina ni le hansi- ni le hansi ka vanhu van'wana futhi laha ni manejara okay hi ta vuya ka vona va lava timanejara ne a ha ri laha ka liya ya ku mo phaka vanhu ti-cd um loko ni kha ni famba ne um lomu a ku ku fambeni ti-taxi renke ngopfungopfu a joni ku va ku ri na vanhu lava va ku

eh, eh, hi ntiyiso swa swa hleke swa hleketisisa Yeah. changana mara mina a ni vi na xona ni na eh, xilo lexiya xa ku xa believe leya ya ku guilty conscious, guilty conscious yi ba n'winyi wa yona Mm. Okay. se loko sweswi wa munhu wa fika a mi nyika xilo ri rhandza Mi wena xi cukumela. destroya loko i ri i ri na ti i ri i ri munhu wa right wa ku i na vuntwela or na ti-feelings Mm. Or ta ku- na switwi.
Va- Yeah, va ri switwi. Yeah. Yeah.
so i navusiku before i tlela loko u ri ku wa reviewa i ta reviewa ku ri "Eish, mara musa loyi nyike sidi ni teka ni cukumeta unless loko u ri ku wa munhu wo rhizima okay ti ti ti a a hi te nyika le leya manejara mi nge tirhi hi tona ti ti mi album ya n'wina yi yi yi sungule ku kumeka rini a ku ri ti 18 from ti 18 yi yi ve leti yi hume leti ti 18 ta january eh yi sungule yina hi humese hi ti 18 ta december Hi ti 18 ta ivi yi sungula ka ku va yi kumeka kahle no hi ti hi ti 18 sa hi ri na yona okay Yeah, a hi ri na yona cause ni sungule ku nyiketela ti-cd endzhaku ka loko ti-manager ti printisile ivi ni sungula ku loko va nyiketa bokisi eh ni famba nyiketa van'wana na van'wana okay eh, ya ni lava ku ta ka yona liya ya timanager na swi twisisa ku ti tirha ngopfu ka timhaka ta ku ti ti mi organizela ka ka swa manager mm. eh leswi swi khumbaka na swa ti-event na swilo hinkwaswo ne mm. mara tona ti ri yini laha ka ku a ni n'wina mi munhu wa ku nyikela mm. loko mi nyikela cd vove ri yini loko ku ri ku a ndzi endla ka mi kuma ku vaya vanhu va ku nikela mo ene va va va va va kha va lahlekeliwa loko mi kha mi mi n'we mi nikela xikwembu ka mani minkama yo tala Mm. xi kota ku ku yisa laha swilo swi fambaka right okay so unfortunately ni kumeke na mina ni va na luck leya ra ku xikwembu xi nyika ma- vanhu lava va- va- va tirhaka ku nyikela Oh, so okay. ti-managers tona hi self va ri vambirhi eh. i vanhu lava va nyikelaka swilo ti-wheelchair na swilo swa xikolo ende i ti-motivation leti nga endlaku na mina ni tikuma ku ri ni ku ni ta tirha na vona na mi twisisi ku na mm. munhu a nga ku ku hi voneni sweswiwani a nga yi tivi album ya n'wina mi nga n'wi byela ku yini marito ma n'wina ya ya ku hetelela ya ku munhu loyi a nga yi tivi ku album a navela ku yi twa ku yi khome yini album
leswi nga swi khoma yi khome vutomi bya munhu un'wana na un'wana ku va munhu loko a nga kulangi ku vava se loko ize ku ni kule ku vava va kona man'wana ma le bandzeni ti kule ti kuma ka voko ya mi ni te ni kule na na na nghoma ya vula ku ni kule hi tinjiya ni te ni kule hi tinjiya na majenje so i ti i ti-track leti loko i ti chayisa na wena ti nga ta ku khumba ku na ti-track leti nga ta ku khumba ku fana na ku ni kule ku vava na ti-track letiya ta ku wa mbilu Yeah. so obviously loko i khiba teto i ti-track leti ti sapotaku fana leya ya wa mbilu Yeah. yi sapotaku ku hi nga na nsati wa wena tshama na munhu wa wena Okay. hikuva swa fana leswi swi kumaka handle ta swi kuma na le kwini leswi kumaka ndlwini ta swi kuma na le handle mara leswi i- i nga ti lung- langela swona tshama na leswi nga ti langela swona Eh, Shada eh, ni khensi ngopfu nkarhi wa n'wina mara n- n- n- ni na xivutiso xin'wana ni tsakelaka ku ku ku mi nga suki ni nga mi vutisanga xona eh. mabifa vanhu vanhu ano ano vula tinqambi kuloni ni vula vanhu like makhelwani eh tichomi
ni dyondza xi xin'wana that's ni ku kombeka hi ku kombisa ni ngo ku ku hlupheka mm. swa pfuna okay eh hi nga va hi nga swi voni ku fana mara ku hlupheka mi swi ni pfunile eh. swi ndle ku ni kota ku ni vona munhu un'wana na un'wana as a ri munhu wa kahle so Ku beef-a ni swi vule na le ka radio ni ku a ni nge pfuki ni beef-ile loko munhu a ni beef-a a ni nge tlheriseli hi leswi swi n'wi swi swi n'wi pfunaka yena ende wa swi tiva ku ri swi n'wi pfuna hi yini hi ku loko se sungula ku beef-a mina i la ta tiva ku na koropa laha ni koropaka kona wena i na task yikulu ya ku i busy le ku laviseni ka history ya mina mi le ku tiendleleni swa mina wena se ta ku endla swilo swa wena swi nge fambi hi ku i busy laha ku beef-ana na mina so mina hambi wo ni beef-a ku ya hi twenty Ni nge respond mara mina hi vumina ni nge pfuki ni beef-e munhu fana na album leyi yi clean na va makhelwani wa mina ku hava loyi a nga ta a nga fika a ku a ku ni n'wi nyika C_D ya ku a ni yi lavi ni va nyike ti-C_D va fika va chava va tlhela va vuya va ku ey C_D ya wena yi kahle ku ri a yi na xigego yi vulavula na ku loko i chaya C_D chayela leswi wehe hi hi vutomi bya wena swi ta ku antswela than ku va yi chaya hi munhu un'wana ni ku ni ku ni vone makamu a ri kwinikwini. Ku ri a hi swilo leswi swi involve-aka mina. Loko i lava ku humelela i ku dyondza ku ri i nga bifi munhu hi ku swi ku nyika task leyikulu yo leha hi mhaka u tikuma i kha i endla yini, i endla research. Yeah. Instead ya ku wena i endla business or i nghenisa mali or i xavisa matamatisi i busy na ku endla research hi munhu un'wana loyi yena a nga ta ka a nga vuyi a ku nyika ten rhandi a ku hi mfo ni bife kahle lembe leri, Okay. khoma ten rhandi. Nwana mi twisisa. Ni kombela un'wana na un'wana la a lavaku CD ya Xihadyana a comment-a kwala hansi. Va ta hlaya ti-comments ta n'wina hinkwenu va mi phaketela tona. Mi mi swi twini ku ti ti-CD i mahala. G1 Solly Makama i vito ra chanele, G1 Solly Makama i vito ra presenter. Hi khensile. Inkomu.